Сывлӑх сунатпӑр хисеплӗ ентешӗмӗрсем! Хамӑрӑн кӑларӑмсене малалла итлеме сӗнетпӗр. Микрофон умӗнче Роза Деменцова, сасӑ режиссерӗ Евгений Алешин. Иртнӗ ҫулталӑк вӗҫӗнче чӑваш литератури Людмила Сачкова ҫыравҫӑн «Сиксе юхать хула ҫырми» романӗпе пуянланчӗ. Ҫак кӗнекере вун тӑххӑрмӗшӗмӗрти чӑваш ялӗн пурнӑҫӗ сӑнланнӑ. Автор вулакана вӑрман хӑртса уй-хир тӑвакан хастар та ӗҫчен, тӳрӗ ҫулпа утакан таса чунлӑ чӑваш ҫыннисемпе паллаштарать. Нимле ӗҫре те ӳркенмен хресчен, ҫурт-йӗр ӑсти те, упа тытма пӗччен ҫӳрекен сунарҫӑ та, мӑшӑрне чунтан савакан, ачи-пӑчине упраса тӗрӗслӗхпе пурӑнма вӗрентекен ҫирӗп алӑллӑ хуҫалӑх ҫынни. Ӗлӗк-авал ку ял вырӑнӗнче пулнӑ хулашри ҫар гарнизонӗнчи полк казакӗсем Тамерлан ҫарӗпе кӗрешнӗ евӗр Микуль вӑрӑ-хурахпа кӗрешсе тӑван ял ҫыннисене инкек-синкекрен хӑтарать. Хайлавра геройсен ӗҫӗ-хӗлӗ ҫеҫ мар, чун тӗпӗнчи вӑрттӑн туйӑмӗсем, теветкеллӗ юрату виҫкӗтеслӗхӗсем, хурлӑ салтак шӑпи те сӑнланнӑ. Кӗнекене алла иличчен вулакансем роман сыпӑкӗсемпе Тӑван Атӑл журналта паллашнӑччӗ. Наци радиовен литература вулавӗ ярӑмӗнче те эпир Каҫхи хуралта юнлӑ туй, аваллӑх ахрӑмӗ сыпӑксемпе хатӗрленӗ кӑларӑмсене итлекенсем патне ҫитертӗмӗр. Шел пулин те, вӗсене вулаканӗ, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артисчӗ Валерий Иовлев пирӗнтен вӑхӑтсӑр уйрӑлса кайрӗ.

Нухай тракӗпе хӑпарнӑ эшкер шуйханнӑ кӑткӑ йӑви пек ҫур чӗрелле талпӑнчӗ. Кукӑрта кӗске хӗҫӗсене хӗвел ҫинче йӑлтӑртаттарса, нухайккисемпе учӗсене ҫунтарса, нухай ҫарӗн хиравулӗ, малти отрячӗ, хула ҫырми патне пырса ҫитрӗ. Хӗсӗк куҫлӑ ҫеҫенхир хурахӗсем хулаш крепоҫӗн стенисем умӗнче учӗсене чӗвен тӑратса чарӑнчӗҫ. Пуринчен малтан ҫӗр юланутҫӑ ертсе юсбаши пырса ҫитрӗ. Унӑн учӗ пӗрре те тӗк тӑмасть, калта пек пӗтӗрӗнсе вӗҫӗмсӗр ҫаврӑнать. Кукӑрта кӗске хӗҫне ҫӗклесе юс баши хӑйӗн салтакӗсене тем-тем каласа пӗр чарӑнмасӑр кӑшкӑрать, хӗҫҫипе малалла кӑтартса йыхӑрать. Унӑн пӗр аллинче хӗҫ вылять, тепринче йӳплӗ-йӳплӗ тимӗр чук мар. Юланутҫӑсен аллинче пуртӑ та кукӑр хӗҫ. Пилӗкрен пурин те кинжал ҫакӑнса тӑрать. Хӑшӗсен аллинче арбалет. Кунти сарлака та тӳре мырӑн ҫапаҫу валли шӑпах меллӗ. Нухай нукерӗсем ака хулаш стенисем еннелле ухран, арбалетран пеме пуҫларӗҫ. Вӗсен ҫурӑмӗ хыҫӗнчи тӑран пестӗрте вӑтӑршар ҫӗмрен. Пӗлӗт пек капланса пӗҫекен вутлӑ сӑнӑсем крепоҫе вут тивретрӗҫ. Крепость тенисен тӑрринчен вӗсене хирӗҫ тупӑран пеме пуҫларӗҫ. Сӑнӑсем ывӑтрӗҫ, вутлӑ кустӑрмасем ячӗҫ. Вӗрекен сӑмала тӑкрӗҫ. Полк казакӗсем тӑшмансене хирӗҫ харӑссӑн ухӑсенчен печӗҫ, сӑнӑсем ывӑтрӗҫ. Шалкӑм ҫумӑр евӗр тӑкӑнчӗ ик еннелле ухӑ та сӑнӑ. Часа хакӗ кӑнтӑрти ҫеҫен хиртен пин юланутҫӑ эскере, Минглик хӑпарса ҫитрӗ. Вӗсене Минбаши ертсе пырать. Валтимӗр шлемпе куяк тӑхӑннӑ, вӑрӑм усиллӗскер, сивлек сӑнлӑскер, хӗсӗк куҫӗпе шӑтарасла ҫирӗп те витӗр пӑхать. Хӑйне ҫӗрпе шыв тата тӳпе хуҫи тенешкел хуҫалла тыткалать. Ун умӗнче виҫӗ ҫӑлтӑрлӑ ялав йӑтнӑ нукер сиктерсе пырать. Караул васкасах хулаш стенисене тӗпчеме разведкӑна кайрӗ. Хӑш енчен стена тӑрӑх хӑпарма меллӗреххине е пӗр-пӗр хушӑк пуррине тӗпчеме. Ҫаксем таврӑнсан нухайешкере виҫерпе вишер эшелон тӑрса тухрӗ. Сулахай Джабангарпа сылтӑм барангар енсем хӑйсен речӗсене ҫирӗплетрӗҫ, меллӗ позици йышӑнчӗҫ. Минг баши кукӑр урисемпе йӗнерчӗк ҫинчен кӑшт ҫӗкленчӗ те сылтӑм аллине сулмаклӑн хулаш стени еннелле тӑсса кӑтартрӗ. Унтан, сасартӑк ик аллине руппӑр пек тытса, тутине вӑрӑммӑн тӑсса, шаккал сассипе хӑрушла хаяррӑн кӑшкӑрса ячӗ. Унӑн сасси таврана аякка-аякка, пӑлаш йывӑҫийӗн хула ҫырми ҫатрисемпе, сӑрт ҫамкисемпе хир айлӑмӗсенче ахрӑмланса каялла таврӑнчӗ. Илтекенӗн чунӗ шӑнса пӑрланӗ ку тискер сасран. Ҫак ҫапӑҫӑва чӗнекен йыхравлӑ сасӑ нухай нукерӗсене асамлӑ вӑй кӗртрӗ тейӗн. Вӗсем ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа хулаш стени ҫине сиксе ӳкрӗҫ. Сӗмсӗртен сӗмсӗррӗн талпӑнма пуҫларӗҫ. Тамерлан ҫарӗ кӑткӑ тӗми пек сарӑлса хула стени тӑрӑх хӑпарасшӑн талпӑнчӗ, ҫӳлеллех кармашрӗ. Хулашри гарнизон кун пек тапӑнӑва пӗрре ҫеҫ мар сирсе ывӑтнӑ. Чи кирли тӑшмана хулаша кӗртмелле мар. Арьергард хулаш стени айккинчи алӑкран сисмесӗр тухса нухай ҫарне сасартӑк вӑйлӑн тапӑнчӗ.
Эсир Людмила Сачкован «Сиксе юхать хулаҫырми» романӗн сыпӑкне итлерӗр. Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артисчӗ Валерий Иолев вуларӗ. Каларӑмӑр ӗнтӗ, нумаях пулмасть эпир историлле романа алла илсе вулама пултартӑмӑр. Ҫак кунсенче вара Чӑваш Республикин наци библиотекинче унӑн хӑтлавӗ иртрӗ. Унта ҫыравҫӑсем, журналистсем, культура ӗҫченӗсем, вӗрентекенсем, писатель пултарулӑхне кӑмӑллакансем пуҫтарӑнчӗҫ. Презентацие библиотекӑн наци литературипе библиографи пайӗн сектор ертӳҫи Ольга Тимофеева ертсе пычӗ. Чи малтанах Людмила Сачкова ҫак роман мӗнле ҫурални пирки каласа пачӗ. Людмила Николаевна пултарулӑхне литература тӗпчевҫисем пысӑк хак параҫҫӗ ҫакӑ пирӗн куравра тӗслӗхрен. Хветӗр Уярӑн тахҫан хаҫатра пичетленнӗ статйипе паллашма пулать. Хӑвӑрах ӑнланатӑр пулӗ Хветӗр Уяр хаклавӗ вӑл пысӑка тӑракан япала. Чӑваш халӑх сайтӗнче вара Виталий Станьялӑн статйи кун ҫути курчӗ. Вӑл ӗнтӗ ҫак хайлава паллашнӑ, тишкернӗ, хӑйӗн шухӑшне халӑхне илсе ҫитерме васканӑ. Сире кӑшт вуласа парам-ха. Ҫӗкленӳллӗ чӗрӗлӗх Людмила Сачкова ҫут ҫанталӑка ӳкерсе пама пӗлнинчен те килет. Вӑрман ытамӗнче сыпӑка пулӑр-ха, унта эсир ладокапа чакака е куккука кӑна илтетӗр-и? Сачковӑҫ вӑрман енчи шӑкӑлчи, вӗлтрен кайӑк, чӗпчен, шӑпчӑк ҫынна савӑнтарса ҫут тӗнчене мухтаса юрлаҫҫӗ. Пӑла улӑхӗнчи ут ҫийӗ сӑнӑр-ха тата. Ман пек ватӑрах вулакан хӑй те улӑха ҫава йӑтса каяс тейӗ. Ҫамрӑксем, паллах, ҫава ҫурламӗнне пӗлмеҫҫӗ. Вӗсене Тринки-Тринки пулӑмсем кирлӗ. Пур вӗсем сысканра. Эрте сюжет, ӑсти Людмила Сачкова. Таймӑк-шаймӑк детектив манерлех ҫаврӑнать ӗҫ-пуҫ, анчах роман Шаймӑк шайӗнчи хайлав мар. Чӑн чӑваш ялӗн иртнӗ ӗмӗрсенчи вутри-шыври пурнӑҫӗ сӑнланнӑ унта. Масар, пасар, туй-ҫуй, акатуй, вӑйӑ-кулӑ, киремет-экремет, тимӗр карта, ҫӗр капхи, имлӗх-юмлӑх, Улах ларни, тырӑ акни вырни, вӑрман касни хӑртни, ҫурт хӑпартни, пир тӗртни, мунча кӗни, пӑлан та упа тытни пытайманни, хӗрпе ар юратни курайманни, ашшӗн нухайкка пилӗ, пӗтӗм пурнӑҫ юхса пырать вӑрманра йӑлӑхтармасӑр, йӗрки-йӗркипе, шухӑша вӑратса, чуна хускатса пулса иртет кӗнекери истори. Вуласа пӑхӑр ӑна, вӑл сире те килӗшессе шанатӑп. Иккӗмӗш кӑларӑм тата иккӗмӗш кӗнеке валли хӑвӑр сӗнӳсене парсан селӗм пулӗ. Малалла вара тепӗр сумлӑ литература чӗпчевӗҫин шухӑшне пӗлес килет пирӗн Виталий Григорьевич Родионов. Ну, ҫанталӑк каланипе пысӑках килӗшеп, чӑнах та. Эп хам та тӗлӗнсе юлашки вӑхӑтра суймасӑр калап, хам вуланӑ кӗнекесенсен прозӑсене калап. Эп проза ӑстиях мар, тӗпчессинпе ытларах поэзие юратап та. Вот Людмила Николаевна хайлавне вуланӑ хыҫҫӑн ман проза вулас килсе кантӑрах та. Чӑнах та Станьял питӗ те хитре каланӑ. Тӗлӗнмелле чӗлхе. Портрет ӑсти ҫынна сӑнласа пама пӗлет. Иккӗмӗшӗнчен ӳкерчӗк тума пӗлет. Пейзаж тума хитре пӗлет Станьялта палӑртнӑ. Тӗленсе каймалла, эп кунта хитре вырӑнӗсене палӑртса хутӑм. Халӗ пуласа тумасть вӗсене, анчах та вот эп ача чухне, ҫамрӑк чухне, вуланӑ чухне ҫав пейзаж, портрет, ҫав вырӑнсене чӑк-чӑк вулама иртсе кайса малалла вӗҫтереттӗм-ши? Фабула йӗрлемелле. Малламӑн пулать-ха. Кайран тӑкак та чи хитре вырӑнӗсем ҫав лирикӑлла вырӑнсем. Ят панинчен пӑхсассӑн лирик ҫырать Алентей пек. Кунта та сиксе юхать, хула ҫурми сӑвӑласа калас килет. Питӗ пултаруллӑ ҫыравҫӑ, драматург, таланчӗ те вӑйлӑ. Пирӗн патра хӑнара Юрий Михайлович Виноградов, филологи ӑслисен кандидачӗ.
Итальянла очерк килӗшетӗп эпӗ. Персонажсен пуплевӗ хӑйсен ен, автор вӑл хӑй литература чӗлхин нормисемпе ӗҫленӗ пулӑнса ҫырмалла. Ҫавна эп те каласшӑнччӗ. Лайӑх енӗсенчен пӗрне мӗн каласшӑн, предложенисем ытла вӑрӑм мар. Кӗске ӑнланмалла, ҫав енчен кӑмӑллӑ темелле. Текст йӗркеллӗ пулса пырать. Ну, эп питӗ кӑмӑллӑ. Эп вӗрентнӗ ҫынсем ҫын пек пысӑк кӗнеке ҫырма пултарнинчен эп тата мӗн тӗлӗнетӗп. Хӗрарӑм пуҫпа икӗ топлик роман ҫырать тата тепӗрне кӑларма хатӗрленет. Людмила Николаевна малалла ҫын пек Хастар ӗҫлемелле пултӑр.
Чӑваш Республикинчи вӗрентӳ институчӗн чӑваш чӗлхипе литература кафедрин доценчӗ Надежда Иванова сиксе юхать хулаҫырми романа тӗрлӗ тӗслӗ маркерсемпе паллӑ тусах вуланӑ. Кӗнекене алран ями вуларӑм. Людмила Николаевнана эпӗ пӗлетӗп шкул программине кӗртнӗ хайлавсенчен. Эпӗ унӑн хайлавӗсене тӗлӗнсе каймалла кӑмӑлпа вуласа, вуласа тухатӑн та килӗшет, тата тепре вулатӑп. Кайран тата кӗнекене кӗртмелле ӑҫта каять-ха кун пек, мӗнле чӗрӗлӗх пур-ха, тата тепре вулатӑп. Вара ҫавӑнпа та унӑн хайлавӗсем манӑн пиллӗкмӗш класӑн тӑван литература кӗнекине те кӗчӗҫ. Ун хыҫҫӑн пиллӗкмӗш класс патне халӗ акӑ пиллӗкмӗш класӑн килти вулав кӗнекере кунта пирӗн ҫиҫӗм Натюш, улттӑмӗш класра ҫавӑн пекех Оля Ульга, Ӑна ачасем тӗлӗнсе каймалла юратаҫҫӗ, учительсем питӗ интереслӗ уроксем параҫҫӗ. Ҫавӑн пек паянхи кунпа ҫыхӑнтараҫҫӗ тӗлӗнсе каймалла. Эпӗ вӗт-ха паян чӗрӗ сывӑ, тухатпӑр та алӑкран. Темле, халӗ тӗрлӗ килпетсӗр э, мелпе сӑнава кӗни лекетпӗр-и, ун пек япаласене пӗлместпӗр. Ҫавӑнтан асӑрхаттарса, сусӑр ҫынсене хисеплеме, вӗсемпеле тевлетлӗ калаҫма ачасем вӗренеҫҫӗ, чи кирли калавпа тишкерӳллӗ, проблемӑллӑ ыйтусене татса параҫҫӗ. Тӑван литература тата тепри вӑл пирӗн улттӑмӗш класра ӑмсану, хураҫипе хурами. Тӗлӗнсе каймалла. Вот ҫак кӗнекере мӗнле ӳкерчӗк, Мӗнлерех картина вот хурам ҫав ӑмсанура тӗлӗнсе каймалла килти килӗшӗве ҫырса кӑтартать. Анчах та килти килӗшӳ иккен унӑн ҫын сӑнарӗнче мар, хурамӗпе хура ҫийӗнче. Хӗрарӑм тата арҫын хушшинчи мӗнле апла пулсассӑн пӗр-пӗрне пулӑшни, ҫемье мӗнле ҫавӑрса хур аҫи хурамине мӗнле сыхлани. Ҫав калавпа паллаштарса учительсем пирӗн уроксем ирттереҫҫӗ, чӑнах та тӗлӗнмелле ӑслӑ шухӑшсем каласа панине вулакан патне ҫитӗкеҫҫӗ. Ҫавӑнпа Людмила Николаевна тав турса калас килет. Ҫавӑн пек илемлӗ калавсем ҫырнӑшӑн, психологиллӗ калавсем ҫырнӑшӑн. Халь паян сӳтсе явакан сиксе юхать хула ҫырми историллӗ роман тенӗ. Мана шутлатӑп та, кунта мӗн историллӗх пур-ха? Малтан ҫав шухӑшкалӗ. Мӗн истоки пур-ха кунта? Истокинче пулнӑ вӑрҫӑ-харҫӑ та ҫуккӑ, тимӗрланнӑ, аса илнӗ пек каласа панӑ. Аппа хап та унта. Кивӗ Ахпӳрт, Ҫӗнӗ Ахпӳрт, улӑхӗсем, ҫаранӗ, сӑрчӗ. Тӗлӗнсе каймалла паянхи кун та куҫ умӗнче сарӑлса выртакан ҫӗршыв. Мана ҫавӑн пек питӗ каллех тӗлӗнтерчӗ романӑн сюжечӗ Пӗр кил, ҫемье тавралла аталанать. Ҫав кил тавралла вара каякан ытти ял халӑхӗсем пуҫтарӑнаҫҫӗ. Ҫав кил йыш ҫемье кун-ҫулне уҫса панӑ май хӑйӗн тӑван ялӗнне те, тӑван ҫӗрӗнне те историне уҫса парать. Вот мана ҫав питӗ интересли пулчӗ. Пӗр килпеле малалла унӑн ҫавӑн пек ҫыхӑнусем пыраҫҫӗ. Ҫавӑн пекех тата эпӗ мӗн палӑртса пытӑм унта чӑваш ячӗсене. Вырӑс ячӗсем те пур. Илемлӗ хитре чӑваш ячӗсене кӗртнӗ, анчах та вырӑс ячӗсем те пур унта. Ҫавӑн пекех тутар, монгол тата ытти ҫарпуҫӗсен ячӗсем пур, ҫын ячӗсенчен илсессӗн. Чи кирли паянхи кун эпир те манса кайнӑ шкул ачисем те пӗлмест. Вулакана аса илтермелли улӑх-ҫаран, тырӑ-пулӑ, кил-ҫуртра ҫыхӑннӑ пӗтӗм чӑвашлӑх япалисем мана питӗ интереслентерҫҫӗ. Ҫак романра Людмила Николаевна вӑл ҫав ҫӗр пӳрт мӗнле тунине, мӗнлерех ҫавна йӗркелесе пынине, платник ӑсталӑхне кӑтартса паракан мелсемпе ҫырса каять. Тепӗр майлӑ каласассӑн, паян ҫӗр пӳрт тума тытӑнас пулсассӑн ҫак кӗнекене тытатӑн та вулатӑн та пӗтӗмӗшле тума пулать. Ҫавӑн пекех пӳрт хӑпартасси те, тӗпсака чавасси те, пӗтӗмӗшле ӗҫ-пуҫ ҫав интереслӗ япаласем. Вара эпӗ питӗ нумай ӗҫленине пӗтӗмӗшле куртӑм. Чӑнах та нумай ӗҫленӗ, нумай историри материалсене тӗпе хунӑ. Халь ӗнтӗ сӑмах тӑван Атӑл журналӑн редакторне, Чӑваш Республикин профессионал ҫыравҫисен союзӗн ертӳҫине Лидия Ивановна Филипповна такасшӑн. Пӗтӗмӗшле ӗнтӗ пирӗн ҫыравҫӑсем нумай списокӗпе ҫыраканнисем те сахалах мар. Анчах та роман ҫыракансем вӗсем нумаях мар. Пурте роман ҫырма пултараймаҫҫӗ. Уйрӑмах прозӑлла романсем. Халӗ ӗнтӗ пӗлетпӗр, Улька Эльмен пур пирӗн, Ангелина Павловская. Ҫавах та унта истори мар, унта юрату лирики ытларах. Унсӑр пуҫне пирӗн Владимир Кузьмин пур. тымар романӗпе палӑрчӗ вӑл анчахрах. Ну, Николай Максимов, Анатолий Хмыт. Вӗсене пирӗн пӗлмеллех. Людмила Сачкова роман сыпӑкӗ вӑл пирӗн тӑван Атӑлта пичетленчӗ чӑннипех те мӗн мана аптратсах ячӗ. Ну, истори хӗрарӑм истори ҫинчен ҫырать. Ӑҫтан-ха хӗрарӑмӑн историпе интересленесси, кӗрсе каясси, тӗпчесси ҫавӑнпа савӑнап Хамӑрӑн ҫыравҫӑсемшӗн тӗпчеве пулса тухнӑ. Мана сыпӑкӗ те питӗ килӗшнӗччӗ сӑмах май. Ну та ӗнтӗ унта пытармалла мар. Вӑл журналист та, радиожурналист та, анлӑ профильлӗ ӑста. Ҫавӑнпа тепрех пулӑнса тухман-ши тесе те пӑхса лартӑм историйлӗ романне халь пӗрремӗш томне ӗнтӗ пӗрремӗш кӗнекине. Темле пулсан та сӑнарлӑх, тӗрӗс каларӗҫ ҫав, портретсене тума пултарни чӗлхи юхса пырать. Ҫак вӑл питӗ лайӑх, мӗншӗн тесен илемлӗ хайлав пулсан, илемлӗ произведени пулсан, темле пулсан та унта литература, проза тени ӑсталӑх шайӗ пулмаллах пек туйӑнать. Ҫавӑнпа Тӑван Атӑл журналта манӑн ҫак романӑн тепӗр сыпӑкне пичетлесех килет. Мӗншӗн тесен халь Тӑван Атӑл журналӗн те пӗртен-пӗр литература журналӗ пулса юлчӗ пирӗн. Тӑрӑшап пӗр тӗрлӗ жанрлӑ япаласем кӑтартма.
Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗн ӗҫтешӗ, филологи наукисен кандидачӗ Вера Никифорова та хутшӑнчӗ кӗнеке хӑтлавне, хӑйӗн шухӑшне палӑртрӗ. Ку историллӗ роман унӑн ҫӗнӗ жанр хӑйӗншӗн те. Вӑл Чӑваш литературине пӗтӗмӗшле илес пулсан та хӗрарӑм ҫыравҫӑ ҫырнӑ пӗрремӗш историллӗ роман пулмалла вӑл. Жанрне палӑртни пирки шухӑшламалла пек туйӑнать. Вырӑс литературинче калӑпӑр исторический роман, историко-краеведческий роман пур. Ну вот шухӑшламалла ҫавӑн пирки. Историллӗ тени те вӑл тӗрӗс. Вӑл ҫав самана сывлӑшне, Вун тӑххӑрмӗш ӗмӗрти халӑх пурнӑҫне кӑтартса пама тӑрӑшнӑ вӑл питӗ пӗлтерӗшлӗ. Анчах та вӑл ҫав хӗрарӑм ҫыравҫӑ пулнӑ май ман шутпа пӗрех унӑн малти вырӑнта геройсен чун пурнӑҫӗ. Историне те вӑл ҫав туйӑмсен геройсен чунӗ витӗр кӑтартса парать пире. Ӑна вӑл каллех ӗнтӗ хӑйне евӗрлӗх тейӗпӗр ҫыравҫӑн. Лиризмне те палӑртӗҫ, вӑл питӗ аван япала. Прозӑра та унӑн ритм пур. Уйрӑмах ҫав чун пурнӑҫӗн ӳкерчӗкӗсене кӑтартса панӑ ҫӗрте. Но эпӗ те саламлатӑп Малашне ӑна ҫутатӑп. Ну, Евгений икемлесе кӗнӗ Владимир Петрович Галош. Владимир Петрович, серьезно? Кӗнекене хуплашкине тӑваканни кӑна мар, Людмила Николаевнан вӗренекенӗ шкула кушкӑ тесе каларӗсӗр. Ҫамрӑк хӗрача халӗ мӗнле ӑнлана вӑл, ун чухне ҫап-ҫамрӑк пулнӑ. Килчӗ те пире икӗ ҫул вӗрентрӗ. Ул кайсассине пӗр ҫӗртери кулянтӑмӑр, паллах. Пире шкулта вӗреннӗ чухне урок сценарине вӑл ҫырса пыратчӗ, унӑн ҫакӑн кулӑнӑш пулса каччӑ. Эп шутлап каляк, роман ҫырасси унӑн ҫавӑн чухне паллӑ пулнӑ пуль ӗнтӗ. Вӑл пысӑк калӑплӑ япаласемпе ӗҫленӗ. Ҫак чылай пӳрт, чӑнах пӳрт ҫыннисене Пӑла тӑрӑхӗнчи халӑхсем валли пысӑк пӗлтерӗшлӗ япала тесе шутлап ҫав тери. Кунта вӑтаелсене ҫав тери пысӑка хурса хакланисӗр вӗсем Ахпӳрт ҫыннисенчен те вӑйлӑрах пек курӑнать малтан унта. Тата ҫак геройсене чӗкеҫе ӑна ҫав тери юратса сӑнарне уҫса кӑтартни мана питӗ килӗшрӗ. Эп шутлап, ку тӗп ытлашши идеальный мар-ши тесе те шутлап ӗнтӗ. каласа кӑтартнӑ чухне вӑл пӗрмай Чавальти вӑл пӗрмай лайӑх пулӑп. Ҫавна вӗлернине те, э, темскер, э, Людмила Николаевна чи юратнӑ сӑнарай пулмалла, но ҫапах та ӑна вӗлернӗ те. Мӗнле теп, шуллап кайран, наверное, ҫав геройсемпе ҫӑмӑллӑнах вӑл уйрӑлса кайма пултарать пулсассӑн, роман ҫырмашкӑн, ҫава роман тӗввине аталантарса пымашкӑн зацикливаться тумасть пуль тесе шутласа илтӗм кайран. Кунта каларӗҫ, э, мӗнпе вӗҫлесси, может, хӑй те пӗлмест пуль тесе. Ҫавӑнпа романа ҫавӑрттарма, аталантарма Сан пек чарусем ҫук пулсассӑн вӑл лайӑхрах та пуль тен.
Эсир Людмила Сачковӑн сиксе юхать хулаҫырми историлле романӗн хӑтлавӗнче хатӗрленӗ репортажа итлерӗр. Кӑларӑмӑн малалли пайӗнче кӗске тӑхтав хыҫҫӑн сире хаклӑ тӑванӑмӑрсем кӗнеке авторӗпе хӑйӗнпе Людмила Николаевна Сачковӑпа тӗл пулу кӗтет. Пирӗнпех пулӑр. Чӑваш Ен, ҫулсем тата ҫынсем. Чӑваш Ен, ҫулсем тата ҫынсем.
Атӑл шывӗ, ҫӑлкуҫ пек. Йӑлтӑртатать кӗмӗл пек. Кӗмӗлхелӗх тӑсари, кӗсле ҫине карари.
Кӗсле ҫине карари.
Хаклӑ тӑванӑмӑрсем, пирӗн кӑларӑм малалла пырать. Студи хыни сиксе юхать хула ҫырми историлле роман авторӗ Людмила Сачкова. Ырӑ каҫ пултӑр, Людмила Николаевна. Чи малтанах сире Ҫак кӗнеке тухнӑ ятпа чунтан, чӗререн саламлатпӑр эпир наци радиовӗнче ӗҫлекенсем тата сирӗн тус-юлташсем пурте, пурте, пурте.
Тавтапуҫ. Кӗнеке хӑтлавне хутшӑнтӑмӑр литературӑпа чӗлхе тӗпчевҫисен, ытти ҫыравҫӑсен шухӑш-кӑмӑлне пӗлтӗмӗр. Вӗсен сӗнӗвӗсене итлерӗмӗр. Эпӗ вара нимӗнле тӗпчевҫӗ те мар. Ахаль вулакан пулнишӗн савӑнса лартӑм ҫавӑнта. Халӗ вара сӑлтавпа усӑ курса хамӑн кӑмӑла кӑш ҫеҫ пӗлтерсе хӑварас килет сире сӑмах париччен Людмила Николаевна. Хайлавра сӑнарланӑ ҫынсем кӗнеке вуланӑ май тӑвансем пекех, пӗр ял ҫыннисем пек пулса тӑраҫҫӗ. Вӗсенчен уйрӑлас килмест, вӗсемпе пӗрле пулас килет. вӗсен пархатарлӑ ӗҫӗсене хутшӑнас килет. Вуланӑ май манӑн та Надежда Григорьевна Иванова пекех килӗшнӗ вырӑнсене, сӑмах ҫаврӑнӑшӗсене палӑртса е ҫырса илес килчӗ, анчах ун пек пӗтӗм кӗнекине конспект тумалла пулатчӗ. Уйрӑмах ҫемьери хутшӑнусем, Авалхи чӑвашсем йӑла-йӗркене мӗнле тытса пыни, пӗр-пӗрне пулӑшни кӑмӑла кайрӗ. Паллах ӗнтӗ чи малтанах ӗнтӗ ҫак чӗкеҫ сӑнарне ӑна пурте палӑртаҫҫӗ кунта. Кӑш ҫеҫ илсе кӑтартас килет вот вун иккӗмӗш страницӑна. Чӗкеҫ, аҫусем таврӑннӑ ҫӗре пӑри пӗтеп ҫерер пуль. Эсӗ уйран уҫла-ха, амӑшӗ калать. Чӗке ӗҫ питӗ вӑр-вар хӗр, чупса ҫӳресе ӗҫлет, хӑй мӗн тунине тӑршшӗпех юрланӑ пек каласа парать. Анне, эпӗ вучах чӗртрӗм. Анне, эпӗ ҫӑлкуҫран шывӑсса килсе хурана ятӑм. Анне, уйран ҫупҫи тасах мар та ҫӑвас теп. Ҫӑвах ҫул, хӗрӗм, кӗлетрен пуҫне кӑларса сас пачӗ амӑшӗ. Усӑнса тӑракан сурпан вӗҫне чӑрмантарасран пуҫ тавра тепре кӑшӑлласа хучӗ те ларти тырра миххе тултарма пикенчӗ. Йӳҫӗхне хӑй мана ҫӳпҫене ятӑм, уйран уҫлатӑп. Уҫла, хӗрӗм, уҫла. Хуранта шыв сиксе вӗрет, пӑри кӗрпине ятӑм. Ҫапла кунӗпех чӗвӗл-чӗвӗл, чӗкеҫ пек чӗвӗлтетсе калаҫса, вӗҫсе ҫӳресе ӗҫлет вӑл кил-тӗрӗшре. Анне ҫу ӳкрӗ. Ай, тутлӑ-ҫке! Уйран ҫупҫинчен пӳрнепе ҫу пуҫса илсе чӗлхипе ҫуллать чӗкеҫ. Ыраш шӗкӗрӗ ҫине сырса парам-и? Тӑхта-ха, авҫусем килсе ҫитмелле. Хӗвел кӑнтӑралла сулӑнчӗ. Ҫакӑн пек ҫырса кӑтартни, вӑт, Пӗтӗмпех куҫ умне ӳкерчӗк тухса тӑрать. Амӑшӗ пе хӗрӗ мӗнле шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса ӗҫлеҫҫӗ. Людмила Николаевна, вот презентаци вӑхӑтӗнче сирӗнтен ҫак роман мӗнле ҫурални пирки ыйтрӗҫ. Манӑн та ҫав ыйтӑвах парас килет сире.
юрать ыргаш пултӑр чи малтанах хаклӑ радио итлекенсем эпӗ питӗ хавас сирӗнпе тӗл пулма роман пирки калаҫас тесессӗн чи малтанах ҫакна калас тетӗп э, пысӑк калӑплӑ произведенисене ҫыравҫӑсем пурте тенӗ пекех Хӑйсен тӑван тӑрӑхӗнчи паллӑ пулӑмсене халаллаҫҫӗ. Пирӗн чӑвашсен ҫеҫ мар, ытти халӑхӑн та ҫавах пулмалла. Вырӑссен те, ытти пур халӑхсен те. Вара манӑн та ҫавӑн пекех пулса тухрӗ. Ну, роман ҫырасси эп ҫав шухӑшран пӑрӑнаймарӑм. Эп Наташӑнах ман пуҫа пуҫ тӑрринче явнӑ ҫак шухӑш. Мӗншӗн? Тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулсен варринелле мана пӗррехинче хамӑр ялта пирӗн эпӗренсе тухнӑ тӑван шкулӑн директорӗ Ксенфоний Емельянович Шлекаров чӗнсе илчӗ те валун чухне ӗнтӗ тивӗҫлӗ канураччӗ мана калать эпӗ тет ҫавӑн пек ҫавӑн пек тет ялӑн историне тӗпчетӗп тет нумай хӗвсенсе пултӑм тет Хусанти, Чӗмпӗрти, Шупашкарти тата Мускаврите архивра пултӑм. Пӗтӗм хамӑр тӑван ял Шняхпӳрт ҫинчен мӗнле материалсем пур йӑлтах пухрӑм тет. Питӗ пуян истори тет пирӗн ялӑн тет. Эп халь тет кӗнеке ҫырма хатӗрленетӗп тет. Атеха иксӗмӗр пӗрле роман ҫыратпӑр тет. Ялӑн истори ҫав тери пуян тет. Эп тӑруках аптӑраса карӑм. Ун чухне ӗнтӗ эп ӗнтӗ ҫамрӑкрах чылай радиора ӗҫлеп. Чӑваш радиора ун чухне ӗҫ нумай. Командировкӑсем тухса ҫӳремелле пӗр вӗҫӗмех. Эп тата ҫырас ӑстах та пулӑшаях ҫӗкленмен роман ҫырма пултарап тесе шутламан ун чухне. Кунтан те каласа паратпӑр, эсир Патӑрьел районӗнчи Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗнчен. Кивӗ Ахпӳрт те пур, Ҫӗнӗ Ахпӳрт те пур. Вот малтан вӑл Ахпӳрт пулнӑ. Пӗр пӗтӗм Мӗшре Ахпӳрт пулнӑ, пӗр ял пулнӑ каран. Унтан э, питӗ шийлнӗ пыла сарӑлса кайса Ҫуркуннесерен югаса. Ҫавӑнпа унтан уйрӑлса тухнӑ пирӗн чӑхсем. Уйрӑлса тухса пӑлан сулахай э, сылтӑм енчен пулать ӗнтӗ. Пӑла юхнӑ май шутласассӑн сылтӑм енчен сулахай енчи сылтӑм енне ейӳ илнӗ э, сулахай енне ҫӳллӗ ҫыранлӑ пулнӑ. Унта вӑрман ӳснӗ, хура вӑрман пулнӑ. Ҫав енне куҫса ларма шутланӑ. истори кӗнеке ҫавӑнтан пуҫланать. Ну, Ейӳ ятлӑ, чӑнах та пӗрремӗш пролог. Прологра. Бара ҫав
ксен хӑйӗн миляш пиркех каласшӑн. Вӑл ҫавӑн пек каласассӑн эпӗн те чӗнеймерӗм, каран нимех те хуравлаймарӑм, сӑмаха хутшӑнмарӑм, ҫырасси пирки калаймарӑм. тепре те ыйтрӑр вӑл манран ялата пӗррехинче яла ҫула отпуска кӗрен чухне ҫул хӗрринче ӗне ҫитерсе ҫӳрет те татах чарса калаҫтарчӗ нумай калаҫрӑмӑр ҫав мӗнсем пирки те архив даннӑйсем пирки эп каллех мындаймарӑм сӑмах параймарӑм вара кайран хӑю ҫитереймерӗр-ши ӗнтӗ вот чунра ҫам пек хамӑн хӑват пуррине ӗненмерӗм Кайран пурна киле ватчиннен те пирӗнтен уйрӑлса кайрӗ.
А вӑл кӗнекине кӑларчи вара? Кӗнекине кӑларчӗ, хӑй тӗллӗн краеведени кӗнеки. Вӑл мана парнелерӗ тата мана интервью хатӗрӗн чухне хамӑр ял пирки каласа парас килтрӗ. Виҫӗ ярӑм турӑм, таврапӗлӳ ыйтӑвӗсем ман цикл пурччӗ. Ну, вӑл пысӑках мар ӗнтӗ, ун кӗнекине эп те курнӑччӗ сирӗнте. Ну, Но э, пӗтӗмӗшле документсем мӗн пур йӑлтах пухнӑ вӑл. Вара ун чухне вӑл мана илсе карӗ кивӗ масар ҫине. Малтанхи Ахпӳртӗн ӗлӗкхи чӑваш ҫӑлипе пурӑннӑ ҫынсен тиви масарне илсе карӗ. Авӑл мӗнпе вырӑсла тӑрать вара? Язычество ӗнтӗ.
Ӗлӗкхи чӑваш тӗнӗпе пурӑннӑ ҫынсен. Ну унта чул юпа халь те пур. археологсем тептерӗҫ хана. Унтан унта пытарнӑ урӑхла мелпе ӗлӗкхи мелпе чӑваш тӳписем лартнӑ хальхи пек хӗрессе мар вара халь унта ҫав чул тӳпине ӳкерсе те килтӗм манӑслан ӳкерчӗк те пур тата унта ҫав ҫав масар ҫинчен калакан ӗлӗкхи халап пирки каласа пачӗ ана халь каласа тӑмастӑп кине кӗре ҫырнӑ а то сӑмах вӑрман кать Кайрахпа ксенофон нимлеш пиртен юрлса кайсассӑн ксенофон Емельянович.
Аха, ман ҫав шухӑш кӗнеке куҫӑмча тӑрать. Ҫав шухӑш пуҫан тухмарӗ вӑл. Пӗчкен-пӗчкен эпӗнте тата ытларах кӗнекесем кӑларса пытӑм. Унтан тата яланах пуҫра Пӗршӗ хӑш ҫаврӑнатчӗ, мӗншӗн пирӗн ялта ҫеҫ ытти ялсенче курман, илтмен нумай ҫӳренӗ пулсассӑн та ялсем тӑрӑх командировкӑсене пирӗн ялта ҫеҫ тӗрлӗ наци хушамачӗсем нумай. Эпна унччен те каланчӗ пулмалла та ҫапах та асӑнса асалим асалим-ха. Киргизовсем, Калмыков, Цыганов, Китай, хушамачӗ хушамачӗ мулов но вӗсене ялта килтерчӗҫ ахакусем турукассым ханде унан каримов унтан анаткасра казаков-сем питӗ нумай русаков кузнецов евреев хушамат пур тата хула ҫырми вӑл пирӗн ял варӗнче ларать малтан пирӗн кивәпӳрен ахпӳрен куҫса килсе ҫинех йӗркелекенсем турӑ касри вӑрман уҫлангенче пуҫланса пуҫланса янӑ яла хула ҫырми таврашӗнче вӑл малтанах пулнӑ мал енсем тенӗ вӗсем хула ҫырми сылтӑм енче вырӑскасси сулах айӗнче мишеркасси унта мишерсем пурӑнаҫҫӗ халь ӗнтӗ вӗсем чӑвашланӑ палах ну хушамачӗсем Ишмурат ҫадирех Шаккур пирӗн ялта пур. Унтан вырӑссем, вырӑссен хушамачӗсем Русаковсем, Кузнецовсем, Казаковсем. Вот вӗсем унта хӑйсем, вӗсем Кузнецовсем халь те вырӑсла калаҫаҫҫӗ. Кача килнӗ кенесен те вырӑсла калаҫтараҫҫӗ чӑваш кенесене, ачасене те килте ҫемьере вырӑсла калаҫтараҫҫӗ. Ну, вӗсем ялта выляса, урамра чупса выляса ӳснӗскерсем чашла пӗлеҫҫӗ. Ҫам пек япала. Мана ҫав япаласем кӑсӑклантарчӗ, ҫеп ҫынсенчен каласа пӗлнӗ. Хӑтнех тен, пачӑшкӑ сирне слӑ пулнӑ пуль, ҫын сӑнӗсене кура ҫам пек панӑ пуль, теҫҫӗ. Ун пек сӑнсем ӑҫтан килсе тулаҫҫӗ вара? Тӗрлӗ халӑх ҫынни пек, тӗрлӗ тӗслӗ ҫынсем. Ҫав хушаматлӑ ҫынсем пурте хӑйӗн наци сӑнлӑ. Вӗсен, вӗсене как мӗлӗка маланде ҫав наци чӑн-чӑн ҫав наци ҫынни теме пулать киргизовсем кыргызсынлӑ калмыковсем калмыксынлӑ а пурне те кала китайсем китайсынлӑ цыгановсем те аха хура ҫам пек русаковсем вырӑс пекех эсем чӑн-чӑн вырӑс мӗн калас тен армянова Людмила Петровна учительница чӑн-чӑн армянкаччӗ Ана тӗлӗнсе каймалла ҫын пекрех япалсем мӗшӗн ҫаплах ӗнтӗ ҫав канӑҫсем тӑрать ҫавӑнпа ҫав шухӑшкаран мана вӑл ҫаврӑнса ҫаврӑнса килчӗ те ман ҫын пек тата ӗнтӗ хамӑр тӑвансемпе калаҫнӑ ялти ҫав шухӑш пуҫра юраман ҫырас шухӑш пуҫра ҫуралса пуҫласассӑн эп килрен киле ҫӳресе ҫынсенчен ытса ҫӳрерӗм. Ӗлӗкхи историсене ҫынсен мӗнле пирӗн ялсем ял аталаннӑ, мӗнле ҫынсем камсем килнӗ, вӗсен йӑхӗсем ҫинчен чылай хамӑр ватчен, хамӑр ялти ватченсемпе калаҫрӑм. Ҫан пек вара роман ҫырласах тесе

тургасса пуҫласа яракансем ҫак вӑрман варринче уҫланка килсе чӑнкӑ ҫыран хӗррине ҫуртартакансем йӑх эртеллипе тӑвакансем ҫавсем пулнӑ пӗрремӗш вот тӗп килри Толстов курывасышсен халь халде ҫантах усем куҫса кайман ҫантах Ну вот эсир э, кунта э, чи пысӑк пӗлтерӗшлине каламар сирӗн патра гарнизон тӑнӑ тетӗр эсир Вот ҫав гарнизонта тӗрлӗ наци ҫыннисем, салтаксем, вот ҫирӗм пилӗк ҫул шар э, чӗрӗк ӗмӗр э, ҫар хӗсметӗнче тӑнисем пулнӑ тесе. Ӑна леккӗр хӑйӗн мелянч хӑйӗн кӗнекинче краеведи кӗнекинче ҫырнӑ. Вӑл архивсем тӑрӑх тупнӑ ҫанӑ. Эп ҫавӑн э, кӗнеке хамӑн романа ҫавӑн кӗнекене пӗр вунӑ хут вуласа тухрӑм пулин те вӑл ман пуҫра йӑлтах шӑнӑҫрӗ эпна ал айӗнчен яман стерчӗнчех тӑра вӑл ман яланах ҫавӑнти архив даннӑйӗсем ҫав кӗнекери архив даннӑйӗсем усӑ курнӑ тесе хыҫала асӑрхаттарса хӑварнӑ ӑна мане малика алмала ҫӑлтӑрпа палӑртса асӑрхаттарнӑ тесе ҫын пек ҫырса хӑварнӑ. Ӑна хӑш-пӗрисене ҫав ӗлӗкхи ну, тата ман медальон пур. Ял старости медальоне атте юпашлӑх чавнӑ чухне тупнӑ медальон пирӗн асатте пӗри Ҫимун ятлы вӑл ҫав кӗнекерех вӑл староста пулнӑ ҫирӗп вӑтӑрҫӑлахӑн качча илекен Симон вӑтӑрҫӑлахӑн староста пулнӑ унта ӑна лекаров каллех хӑйӗн кӗнекинче краеведение кӗнекинче палӑртнӑ вара ну тата мӗн калас ҫав япаласем тата э, ытти ҫынсемпе калаҫни э, пӗтӗмӗшле ман изе пычӗ халь кӑна ҫӗнӗ ҫӗнӗ э, маляга малаши ҫӗнӗ япала ҫырса тупрӑм ансӑртран интернетра ӗҫпе ларнӑ чухне сасартӑк тӗрлӗ ял хула ячӗсен шӑранӑ чухне ҫан пек тухрӗ пирӗн ҫӗньях пирӗлӗш тамшӑнса кайнӑ йӗркелӗн ямах та каламасть тӗрлӗ реверсизм пур вара унта тухрӗ пушкӑрт республикинче ӗпхӳ хулинчен вунсакӑр ҫухрӑмра новое ак бердино пур вара эп тутар хӗрарӑмӗсемпе калаҫрӑм пӗрлештеренипе вӑл мана ак вӑл шур денне пӗлер тутарларан чӑвашла куҫарсассӑн а википеди словарӗнче берда сӑмах мне пӗлтернӗ тупрӑм вӑл пулӑ тенине пӗлтерет, шурӑ пулӑ тенине пӗлтерет. Вӗсем малтанах пирӗн яла чӑнах та мишер э, ҫеминчен пуҫланса кайнӑ. Вот мишер арҫын ячӗ. Э, Людмила Николаевна питӗ сахал вӑхӑт пире валли тивӗҫрӗ паян. Э, ҫавӑнпа та ыйтас килет э, кӑларӑма вӗҫлесе пынӑ май. Ҫак романӑн малалли пайӗ пулать-и? Эпӗ тата икӗ кӗнеке ҫырасшӑн.
Апла пулсассӑн малашне те калаҫӑпӑр-ха. Хисеплӗ радио илекенсен радио илекенсем паян эпир Людмила Сачкован сиксе юхать хулаҫырми историлле роман тавра калаҫрӑмӑр. Пирӗн студире унӑн авторӗ Людмила Сачкова ҫыравҫӑ пулчӗ. Тавах сире, Людмила Николаевна. Романӑн трилогине кӗтетпӗр сирӗн тен апла пулсассӑн ӑна ҫырма чун хавалӗ те пултӑр, хевти те ҫиттӗр. Халӗ вара эпир пирӗн хисеплӗ хӑна, Роза Дементьев редактор тата Алексей Иванов сасӑ режиссерӗ, сирӗнпе сывпуллашатпӑр, хисеплӗ радио итлекенсем, чипер юлӑр! Чипер юлӑр!
Чӑваш Ен, ҫулсем тата ҫынсем.
Атӑл шывӗ ҫӑлкуҫ